Sagat alty on alty. Essalawmaleýkim hormatly Gyzykly kanal agzalary we myhmanlary. Ýagşymysyňyz? Bu gün ynha görşüňiz ýaly men ýene-de Şol tolkunlara seredip durun. Käbirleri uly, käbirleri kiçi. Hawa eziz adamlar, ýetip gelen täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun. Siziň ähliňize ýetip gelen täze ýylda täze üstünlikler, rysgal-döwlet we başga-da Öz özüňize näme isleýän bolsaňyz şol zatlary arzuw edýärin. Bu günki wideomyz örän gyzykly bolar diýip pikir edýärin, sebäbi bu motiwasiýa hakynda bolar. Hawa eziz ildeşler, ynha täze ýylam-a başlady. Täze ýyl siziň üçin näme zat? Ýöne bir baýramçylykmy ýa-da täze bir başlangyçlaryň wagtymy? Eger Täze ýyl siziň üçin ýöne bir baýramçylyk bolýan bolsa, onda siz şu wideonyň dowamyny tomaşa etmeseňiz hem bolar. Sebäbi bu wideo Täze ýylda täze başlangyçlary maksat edinen adamlar üçin taýýarlanandyr. Aslynda adamzada maksada ýetmek üçin Täze ýyla garaşyp durmagyň hem geregi ýok. Her gün täze gün we her gün täze ýyl diýip pikir edäýiň. Sebäbi her günki gün size berlen bir şansdyr ýa-da bir mümkinçilikdir. Şol mümkinçilikden peýdalanmazlyk, ol siziň günäňizdir. We şu taýda bellemesi gerek bolan bir zat hem şol, berlen wagt her kime deň derejede berlendir. Hiç kime birje sekunt köp berlenokdur. Men şu günki wideoda şol maksada ýetmegiň ýollary hakyndaky pikirlerimi paýlaşjak. Ýagny maksada ýetmek üçin nireden başlamaly, näme etmeli we nädip şol maksada ýetmeli. Sebäbi ýalňyş ýerden başlasaňyz maksadyňyza ýetmek mümkin bolman biler. Ýa-da mümkin bolsa-da gaty kynçylyklaryň üstünden geçmek gerek bolmagy mümkin. Şu taýda bellemesi gerek bolan ýene-de bir zat hem şu aýdylýan zatlar ähli ýaşdaky adamlara geçerlidir. Meniň pikirimçe, entek maksat edinmänkä, her bir adam, erkek bolsun, aýal bolsun, tapawudy ýok, ilki başlamaly zady saglykdan başlamalydyr. Ýagny, birinji. Daşky görnüşiň. Ýagny hiç kim ýok wagtynda öýüňde ýekeje ýatdyň. Ähli eşikleriňi çykaryp, çyp-ýalaňaç bolup şol aýna seretmeli. Be, özüňiň şol görnüşiňden sen hoşalmy? Ýagny öz görnüşiň öz göwnüňe ýaraýarmy? Ýa-da düzeltmesi gerek bolan zatlar barmy? Ikinjisi, şol adamyň agramyny ölçeýän tereziniň üstüne münmeli we özüniň agramyny barlamaly. Eger siziň agramyňyz siziň boýuňyzyň soňky iki sanyndan, ýagny aýdaly, mysal üçin meniň boýum bir ýetmiş ýedi santimetr bolsa, şol ýetmiş ýedi kileden köp bolsa, diýmek siziň agramyňyz gereginden köp. Ýagny ýa ýetmiş ýedi bolmaly ýa-da şondan aşak bolmaly. Ýagny has aşagam bolmaly-da, şol töwerekde bolmaly-da, ýetmiş ýedi ýa-da. Ýetmiş bäş, ýetmiş dört şeýle bir zat bolmaly. Bu birinji. Ýagny muňa iňlisçe Body Mass Index ýa-da BMI diýilýär. Agramyňyz hakyndaky meseläni anyklandan soň, indiki etmeli zadyňyz özüňiziň iýip-içýän zatlaryňyza dykgat etmeli. Näme iýýärsiňiz? Her gün çörek iýýäňizmi? Her gün suw içýäňizmi? Nädip ýeter, ýeterlikli dereje suwy içýäňizmi? Ýa-da ýeterinden köp çörek iýýäňizmi? Et iýýäňizmi? Goýun eti, sygyr eti, balyk, gök önüm, dürli hili miweleri iýýäňizmi? Daşky görnüşiňiz bilen agramyňyz hakynda belli bir netijä geleninden soň, indiki etmeli zadyňyz dişiňiz. Ynha ýene-de siz şol aýna seredip, Dişleriňize bir gowja serediň. Birinjiden ähli dişiňiz bamy? Eger ähli dişiňiz ýok bolsada zyýany ýok. Şol galan dişiňiz gowumy? Ýada çüýrük ýerleri bamy? Plomba etdirmek gerek bolan ýerleri ýada dişiňizi arassalatmak gerek bolan ýerleri bamy? Sebäbi adam iýýän iýmiti bilen ýaşaýar. Diýmek iýmiti iýmek üçin hem şol dişler saglykly bolmalyda. Eger siziň şo dişiňiz saglykly bolmasa, diýmek siz ýa-da protez ulanmaly bolýarsyňyz ýa-da bolmasa şol bir mylaýym zatlary iýmeli bolýarsyňyz mejbury ýagdaýda. Sebäpli dişleriňize dykgat etmek gerek we her gün iki sapar dişiňizi arassalamak gerek we her alty aýdan bir sapar şol diş doktoryna baryp dişleriňizi barlatmak gerek. Bu dişiňiz kesel bolýança ýa-da bir diş agyry bolýançaňyz doktora barman gezip ýörmek gowy zat däldir. Daşky görnüşiňiz bilen dişiňiz hakyndaky meseläni çözenden soň, siziň indiki etmeli zadyňyz, eger mümkinçiligiňiz bar bolsa, doktora gitmek gerek, ýene-de şol hassahana gidip, full body check up ýa-da bütin bedeniňizi kontrol etdirmek, barlatmak gerek. Siziň Içki organlaryňyzy barlatmak gerek. Ýüregiňiz gowy işleýärmi? Ýa-da başga bir ýeriňizde, ýa-da şekeriňiz, ganyňyzda şekeriňiz normalnymy ýa-da gereginden ýok, känmi, şeker barmy ganyňyzda? Ýa-da şeýle-şeýle ähli zatlary barlatmak gerek. Sebäp diýseň, şol saglyk üçin adamyň her gün türle türgenleşmegi gerek-dä. Şol türgenleşmegi başlamazdan öň ilki bilen doktora gidip, Sen, saňa ylgamak bolýamy, bolanokmy? Sebäbi mysal üçin aýdaly, ýürek agyry keseli bar bolan adamlara gaty kän ylgamak bir maslahat berilenok-da. Şonuň se, şonuň üçin ilki bilen şol doktora gitseňiz, doktor siziň saglygyňyzy gowy edip barlasa, hemme zat ýerbe-ýer bolsa, onda diýmek, şol kontroldan geçenden soň siz arkaýyn her günlük Fiziki upražneniýadan, ýagny fiziki gimnastikadan başlap, ylgamak we beýleki beýleki zatlary edip bileňiz. Ýagny bu diýmek näme? Şol daşky görnüşiňizi kontrol edenden soň, dişleriňizi görlenden soň we bütin bedeniňizi, içki organlaryňyzy barladandan soň, indiki hökmany etmeli zadyňyz, günlük gimnastika, günlük upražneniýe, günlük hereket. Ýagny herekete bereket diýlişi ýaly bir maksat edinmäkäňiz ilki bilen edilmeli maksadyňyz günlük günüň dowamynda iň azyndan ýarym sagatlyk fiziki aktiw bolmaly, fiziki taýdan aktiw bolmaly. Ýagny dürli hili gimnastika etmeli, dürli hili ýaňky upražneniýaleri etmeli. Atžymany etmeli, ulgamaly, ýöremeli, on müň metr, mysal üçin, her gün ýöremeli hökmany suratda. Kontrastny duş almaly, sowuk, yssy suw garyşykly duş almaly. Bir yssy suw, ýagny duşa giren wagtyňyzda bir yssy suw bilen ýuwunýaňyz, has yssy däl-de, ýöne ýeterlikli yssy suw bilen we birden sowuk suwa çöwürýäňiz we kontrastny duş diýilýär şoňa. sowuk suw bilen duş alyp öwrenmeli we şeýle-şeýle. Sebäbi fiziki aktiw bolmak diýmek adamyň ähli organlarynyň işlemegidir. Şol doktorlaryň aýdyşyna görä, adam diýýär kyrk minut diýýär eger türgenleşik geçse diýýär, türgenleşik diýende indi kyrk minutlap ylgap ýörmek däl-de, mysal üçin, gimnastika etse, ýöriş zat etse, kyrk minutdan soň, Ýene-de kyrk minut organizmiň özi için işleýärdiýä, işlemegini dowam etdirýärdiýä. Aslynda şol her gün bir on sapar oturyp turmak, bir on sapar atžimaniýa etmek, bir ýarym sagat ýöremek kän bir wagt alanok. Her gün ukudan turan wagtyňyz hökmany suratda bir stakan suw içiň. We şol suw bilen başlasaňyz şol organizmiňizi şol başladýan zat. Esasy zat şol aç garnyňyza bir stakan suw içip ondan soň başga hereketlere başlaň şol örän gowy zatdyr. Şu ýokarda aýdylan zatlaryň ählisi ýaňky fiziki saglyk hakyndadyr. Bilşimiz ýaly, fiziki saglyk bilen bir wagtda adamzat özüniň psihiki saglygyny hem kontrol etmesi gerekdir. Ýagny, psihiki saglygyňyz bolmasa, fiziki saglygyň peýdasy ýokdur. Psihiki saglyk diýlende, ýagny siz özüňiziň pikir edişiňizi kontrol etmeli. Ýagny, her gün adamyň kellesinde müň dürli pikirler gelip gidýär. Käbir pikirler gowy, käbirleri-de gowy däl. Ýöne şol pikirleriň täsiri örän erbet bolup biler ýa-da gowy bolup biler. Şonuň üçin şol her günde şol başga bir gereksiz zatlara pikir etmezlik üçin özüňizi türgenleşdirmegiňiz gerek. Özüňiziň edýän pikirleriňizi kontrol ediň. Ýagny Siz boş zatlar hakynda pikir edip dursuňyzmy ýa-da amala aşyryp bolaýjak hakyky zatlar hakynda? Ýa-da siz aýdaly geçmişde bolan, indi şu wagt hiç hili üýtgedip bolmaýan zatlar hakynda pikir edýäňizmi? Ýa-da geljekde boljak zatlar hakynda pikir edýäňizmi ýa-da bolup bilmejek zatlar hakynda pikir edýäňizmi? Şolary gowy edip rejeleşdirmek gerek. Fiziki we psihiki saglygyňyzy gowy edip gözden geçirenden soň, indi maksat tutunmagyň wagty geldi. Şol maksat edinmek, bir zady maksat edinen bolsaňyz, mysal üçin, şol maksadyňyza ýetmek üçin nämeler etmeli? Ilki bilen anyklamaly zat, siziň şol maksadyňyz ýetip boljak maksatmy ýa-da şeýle bir pikirmi? Ýagny diýmek isledigim, siz köçede gezip ýöreniňizde, Aý, şu Mars planetasynda adamlar ýaşamaga başlasa, menem şotap göçüp gitjek diýip gezip ýörsüňizmi ýa-da siz hakyky bolaýjak bir zatlaryň ýerine ýetirip boljak bir maksat tutundyňyzmy? Şony hakyky anyklamak gerek. Ony anyklamak üçin hem ýönekeý metodlardan peýdalanmaly. Mysal üçin aýdaly siz bir maşyn almagy niýet edindiňiz. Ýa-da aýdaly bir dil öwrenmegi niýet edindiňiz. Ýa-da aýdaly bir jaý satyn almagy ýa-da jaý salmagy pikir edýäňiz we şuňa meňzeşler. Ähli pikirler aýdaly bir ýerine ýetirip boljak, ýetip boljak maksatlar. Ilki bilen maşyn aljak diýseňiz. Aý men me maşyn aljak diýen pikir gowy pikir däl. Eýle maksat tutmak bolanok. Maşyn aljak bolsaňyz, siz ilki bilen bir eliňize kagyz almak gerek we şol kagyza ýazmagyňyz gerek. Nähili maşyn almak isleýäňiz? Birinjiden, täze maşynmy, köne maşynmy? Ikinjiden, tehniki harakteristikalarny ýazmagyňyz gerek. Ýagny, mysal üçin, motor nähili motor we reňki nähili, ýyly näçe we eýle beýle hemme zatlaryny ýazmak gerek. Üçünji we iň esasy anyklamaly zadyňyz hem şol maşynyň şu wagtky bahasyny we siziň şu wagtky girdejiňizi, deňeşdirmek gerek. Siziň şu wagtky aýlygyňyz bilen alyp bileňizmi? Ýygnan puluňyz bilen hemmesi bilen bilelikde. Eger alyp bilmeýän bolsaňyz, şol eger kwartirada ýaşaýan bolsaňyz kwarprataňyzdan başga ýa-da iýip-içgiňizden başga we beýleki çykdajylaryňyzdan başga siz şol maşyny almak üçin her aýda näçe manat birikdirip bilýäňiz? Eger siz şu wagt girdejiňiz bilen şol aljak maşynyňyza ýetmek üçin, ýagny şol maşyny almak üçin size on ýyl, bäş ýyl gerek bolýan bolsa, diýmek näme etmek gerek? Girdejiňizi köpeltmek gerek. Sebäbi girdejiňizi köpeltseňiz, şol wagt, bäş ýyl ýa-da on ýyl, iki ýyla ýa-da bir ýyla düşmegi mümkin. Ýagny girdejini köpeltmek diýlende, haram ýola baş goşmak diýmek däldir. Aýdaly, siz mysal üçin, Bir ýerde mugallym bolsaňyz, diýmek, siz şol mekdepden daşary-da, onlaýn ýa-da başga bir ýerde sapak berip bilýäňiz. Ýa-da aýdaly, siz, mysal üçin, bir ýerde gurluşykda işleýän bolsaňyz, sizi dynç alyş günleriňizde başga bir ýerlerde, mysal üçin, ýene şol edýän işiňizi çastny bir ýerlerde, hususy iş hökmünde-de edip bilýäňiz. Men aslynda ýakynda şol pul gazanmak hakyndaky, şo pul gazanmagyň ýollary hakyndaky täze bir wideo ýasajak. Şol wideony hem ýakynda goýaryn. Ýa-da dil öwrenjek bolsaňyz, mysal üçin, sapak alýaňyz, bir okuwa ýazylaňyz, puluny töleýäňiz we öwrenip başlaýaňyz. Şol öwrenýän diliňizi çalt öwrenmek üçin näme etmek gerek? Dogry. Diňe şol giden sapagyňyz döwründe öwrenmän, eýsem, öýüňizde boş bolan wagtyňyzda-da, her günde özüňize belli bir wagt aýryp, goşmaça-da öwrenmek gerek. Ol diýmek, şol öwrenmek ýoluny çaltlaşdyrýar. Ýagny, siz gereginden çalt öwrenip bilýäňiz. Jaý salmak hem şonuň ýaly. Aýdyşym ýaly, ilki bilen şol jaý salmazdan öň, siz şu wagtky aýlygyňyz bilen näçe wagtda şol jaýy salyp biljegiňizi hasaplamagyňyz gerek. Mysal üçin, aýdaly, jaýyň üstüne goýulýan kryşasy näçe, boýaglary näçe, onusy, munusy, kerpiç diýdi, zat diýdi, her zadyň bahasyny hasaplap, jemini çykaryp, hyzmat haky diýdi we berilýän naharlar hemme zatlary hasaplap, näçe wagt edip boljagyňyzy görmeli. Eger şony, mysal üçin aýdaly, siziň bäş ýylda edip biljegiňize gözüňiz ýetýän bolsa, diýmek näme etmek gerek? Girdejini artdyrmak gerek. Girdejini artdyrmak diýmek näme? Ýagny, gapdaldan şu wagtky girdejiňizde goşmaça girdeji gözlemek gerek. Şahsy ösüşiňize ýene-de bir peýda edýän zatlaryň biri hem, Hökmany suratda okamak, ýagny kitap okamak. Kitap okamak, ýagny her günlük iň azyndan bir bäş sahypa, on sahypa kitap okamak kän wagt alanok. Her gün okasaňyz şol täze bir zat öwrenýärsiňiz. Ýagny okamak diýlende-de gaýta-gaýta Görogly dessanyny okap duranyň hem peýdasy ýok. Görogly dessany gowy dessandyr, ony okamak gerek. Ýöne siz şol özüňize gerek zatlary okamak gerek. Özüňize gerek zatlar diýlende, ýagny sizi şahsy taýdan ösdürip biljek zatlary okamak gerek. Mysal üçin aýdaly siziň hünäriňiz lukman bolsa, mysal üçin siz öz şo lukmanlygyňyz hakynda täze çykan kitaplary okamak gerek. Ýa-da siz mugallym bolsaňyz özüňiz mugallymyňyz hakynda, inžener bolsaňyz we şeýle şeýle şeýle. Okamakdan başga hem ýene-de bir iň esasy zatlaryň biri maksada ýetmek üçin hökmany suratda kalendar ulanmak. Ýagny kalendar ulanmak diýlende şol siz her gün kalendarda edýän progresiňizi ýazmak gerek. Mysal üçin her günde bäş sahypa okadyňyzmy? Bäş sahypa okadym. On minut türgenleşdiňizmi? On minut türgenleşdim. Ýarym sagat ýöredim. Ýazyp durmaly her gün. Eger şol her günde ýazyp dursaňyz hökmany suratda ýazmaly şony. Eger siz şony ýazmasaňyz, Siz derrew görýäňiz diýmek şo gün siz etmediňiz şo zady. Şol kalendar siziň öňüňizde dursa şol sizi her gün edýän progresiňizi size görkezip durýar. Şol esasy zatdyr. We kalendarda mysal üçin aýdaly siz horlanmak isleýäňiz. Aýdaly mysal üçin siziň agramyňyz gereginden köp. Diýmek, mysal üçin, şu gün aýyň, aýdaly, ýanwar aýynyň altysy, siz, aýdaly, otuz birinji ýanwara çenli dört kile horlanmak isleýäňiz. Diýmek, dört kile horlanmak üçin siz otuzynjy ýanwara galam bilen, ruçka bilen däl-de, galam bilen dört kg minus dört kg diýip ýazyp goýmaly. We şu günki güne, altynjy ýanwara, mysal üçin, aýdaly, siziň agramyňyz togsan kg, togsan kg diýip ýazmaly. We ondan soň, Her gün türgenleşik edip her günki günüňizi ýazmaly. Sebäbi eger siz günde mysal üçin ertir ýene dogsan bolup bilersiňiz, ýagny bir hepdede känbir üýtgeşik bolman biler, ýöne ikinji hepdede eýýäm gös-görtele ýagny progresi görüp başlaýaňyz. Ýene-de bir kalendarda bellemesi gerek bolan zatlaryň biri hem ol siziň günlük çykdaýjyňyz. Her günüň dowamynda, ýagny her günüň soňunda, has takygy her günüň soňunda, Şu günüň dowamynda näçe manat, näme zady çykardygyňyzy ýazyp goýmaly. Şeýtseňiz siz ortaça aýda näçe manat çykarýandygyňyzy bilýäňiz. Aýlygyňyzyň näçe bolmagyna seretmezden, pul birikdirmegiň bir ýoly, ilki bilen aýlygyňyzy alan wagtyňyz, mümkinçiligiňiz bar bolsa, şol aýlygyňyzdan bir on-on bäş prosentini, banka ýatyrmaly. Bankda hasap açmaly we şol bankda şol durmaly şol. Şol diýmek şol pul ýok hökmünde hasap edip bilýäňiz. We wagtyň geçmegi bilen bir gün birinji gezek az hökmünde görner, ýöne wagtyň geçmegi bilen ol bir uly summa, uly bir möçberdäki pula birigip bilýär. We her günde mysal üçin kalendarda hem ýazyp dursaňyz we her aýda hem otap birikdirip dursaňyz siz balansy saklaýaňyz. Ýagny siziň çykdaýjyňyz we girdeýjiňiz gös-görtele belli bolup durýar. We bu hem size motiwasiýa berýär. Ýagny diýmek siziň şol maksadyňyza ýetmek üçin şu şul ýaňky şu depgin bilen dowam etseň näçe wagt aljak, şol şu wagtky depgini has güýçlendirseň, tizleşdirseň näçe wagt aljak gös-görtele belli bolýar. Çotky wideomyzyň şu taýda jemlejek sebäp diýende has uzyn bolup gitsede gyzygy bolanok şonuň üçin bölek bölek goýjak. Indi şu wagt geliň indi recap ýagny gaýtalanyň. Ilki bilen siz özüňiziň fiziki ýagny daşky saglygyňyza seretmek gerek ondan soň içki saglygyňyz ondan soň her günki türgenleşik ondan soň hökmany suratda açyk maksat tutmak ýagny maksadyňyz anyk bolmagy gerek hökmany suratda We ondan başgada kitap okamak gerek, dost doganlar bilen gatnaşygy saklamak gerek. Elmydama pikirleriňi kontrol etmek gerek. Bolýa? Onda şu gün şunuň bilen tamamlaýaryn. Eger şu wideo siziň göwnüňizden turan bolsa, kanala agza boluň, laýk basyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň we indiki wideolarda biz men siziň bilen ýene-de şeýle bir şahsy ösüş hakyndaky pikirlerimi paýlaşaryn. Bolýa onda ildeşler, hoş sag boluň.